Voalohany indrindra ho anareo an izay tsy miteraka tsika angina ianao dia vavaka no ataoko amin'izao fotoana izao an ombana tsodrano ny vavaka ianao tsy voatery hoe anao amen mafy be tsy ho anao ilay izy fa ho an'ny hafa dia izay rehetra tsy miteraka izany Hivantana an'ity tsodrano ity fa tsika rehetra rehetra tsy maninona miaraka anao amen ho an'izy ireo aho dia ho tanterako izao teny izao aho ho an'ny olona mila an'ity tsodrano ity ho antran'izay daholo na trosa na reo teanatokantrano raha mandalo tsy fisiana n'inon'inona za ny tonony eto an dia zay le izy raiso aran'ny tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy tononiko izao tsodrano izao Ho an'izay mpivady mbola tsy niteraka, ho an'ny vehivavy mbola tsy nitoe-jaza, amin'ny anaran'i Jesosy, izay manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy eto an-tany, ny obiry momba ianao izay tsy niteraka, eny, velomy ny oby. Ka manandrata feo ianao izay tsy mbola nijijasa. Amen ho an'ny trosa. Ny trosa dia fahavalo tafiditra ao anatin'ny fiainanareo. Aza matahotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ho hitanao ny famonjen'i Jehovah izay ho ataony ho anao. Ho anareo, fa ny trosa izay misy amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fiainanareo dia tsy ho hitanareo intsony, satria Jehovah no hiady ho anareo manomboka androany, amin'ity taona ity. Amena! Fahatelo ho anareo izay te-hana-tokantrano. Mbola amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy eto an-tany hitsofako rano anareo hoe aza matahotra fa tsy ho menatra ianao ary aza mangahiahy fa tsy ho avela afa-baraka ianao fa ho adinonao ny henatry ny fatanoranao ary tsy ho tsarovanao intsony ny tondro-masonao fony ianao mpitondra tena Amen! Ho anareo izay mandalo tsy fisiana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, izay nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy eto an-tany, dia tsofako rano anao amin'izao teny izao hoe, Ho ataon'i Jehovah mananamby ampy anie izay hahasoa anareo. Ho voan'i Jehovah ho anareo ny lanitra, trano fitehirizan-tsoa. ka dia ho tahiny ny asan'ny tananao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen! Tso-drano ho anareo izay marary, ahazo fahasalamana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy eto an-tany. Dia mitso-drano anao aho, ho tanterahan'i. Jehovah tokoa ny fanasitranana anao, satria ny dikapoka tamin'i Jesosy no efa nanasitrana anao, Izy no efa nitondra ny aretinao, Izy no efa naka ny rofinao, ka dia hankalaza an'Andriamanitra ianao manomboka izao amin'ity taona ity eo Tiana anao izay nosotranin' Andriamanitra tanteraka. Amen. Ho anao izay tratran'ny sakana na ny blocage eo amin'ny lafiny rehetra rehetra dia mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy aho izay nomena ny fahefana rehetra eto an-tany sy any an-danitra. Jesosy no mamoha. ka tsy misy mahidy, satria eny am-pelatanana ny fanalahidin'ny sakana rehetra. Koa indro efa mivoha eo anatrehanao ny varavaran'ny sakana rehetra, ka tsy hisy harendrina izany intsony, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Haleloia. Amena. Ny, ianao izay manana. Fatorany fahazaran-dratsy na inona na inona fahazaran-dratsy mamatotra anao. Mitsodrano anao aho amin'ny anaran'i Jesosy fa ho tapahan'i Jesosy ny zioga ho afaka ny vozonao ary ho vahany ny fatoranao rehetra. Nanageja anao ka dia hanomboka hanompo an'Andriamanitra ianao manomboka izao ary amin'ity taona ity aho no hanompoana ho an'Andriamanitra velona eo amin'ny fiainanao. Amen. Tsodrano ho an'ny vady aman-janakao izao tsodrano izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, Ilay manana ny fahefana rehetra eto an-tany sy any an-danitra, notsofako rano fa ho tahiana ny ateraky ny kibonao. Ho tahaka ny zanak'i oliva manodidina latabatrao ireo. Ny vadinao dia ho tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Hamonjy izay mbola tsy voavonjy Andriamanitra, ary hanafaka izay mbola tsy afaka ao anatin'ny tokantranonao Andriamanitra, fa Andriamanitra no hamonjy anao satria mino ianao. Arako tanteraka aminao ny tenin'Andriamanitra hoe, Minoa an'i Jehovah, minoa an'i Jesosy Tompo, fa hovonjena ianao sy ny ankohonanao handovan'ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. Tso-drano anao aho, ho anao izay manana fikasana ka mbola tsy nety. Tanteraka izay fikasany izay hatramin'ny androany. Ny fikasana tsara atao anatinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, izay nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy eto an-tany. Hanolo-tsaina anao Andriamanitra. Hampianatra anao ny lalan-kalehanao Izy. Ary Izy no hanatanteraka ny fikasana tsara rehetra izay manome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'ny fiainanao. Ka dia. Andriamanitra ahatanteraka izay iriny, irinao, ka homeny anao tokoa izany irin'ny fonao izany amin'ity taona folo sy roa arivo ity. Mahereza sy matanja. Aza matahotra na mivadi-po ianao, fa homba anao Jesosy Kristy Tomponao amin'ity taona folo sy roa arivo ity. Amen! Ho antsika rehetra mangataka anao aho samy hanandra-tanana handray an'ity tso-drano Farany ity. Tsofiko rano ianao. Tahaka ny mpanompon'Andriamanitra ry Arona tamin'izany fotoana izany nitso-drano ny zanak'Israely, ny tenako kosa, amin'ny maha mpanompon'Andriamanitra ahy, dia mitso-drano anao, ary ho tanteraka aminao, amintsika rehetra, izao tso-drano tononiko amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina izao. Hitahanao anie Jehovah ka hiaro anao. Amen! Hampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao. Hananatra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome hianao fiadanana. Amen! Ho tanteraka aminao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Andriana Tompo. Izay ny tononiko teo. Izay mahakasika ny fiainan'ny tsirairay avy izany tsodrano izany. Tsy nisy na iray teto aza tsy ho voakasiky ny tsodrano izay notononina tamin'ny anaranao Jesosy ô. Efa nomena anao ny fahefana rehetra eto an-tany sy any an-danitra. Aminao ireo. Tsy hiverina foana any aminao ireo fa ho tanteraka amin'ity taona folo sy roa arivo ity ireo tsodrano rehetra izay notonorina ireo Jesosy ô! Satria Andriamanitra matoky Ianao. Marina amin'ny teninao Ianao Andriamanitra ary ho tazoninay amin'ny teninao Ianao Andriamanitra ô!